Ah, wa mbere nĩ ngwenda kwamba kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũnyonia wendo gũthikĩrĩria ihunjio iria ngoretwo ngĩkĩra youtube channel-inĩ yakwa gũshare gũsubscribe na harĩ maũndũ mothe nĩ ndamũcokeria ngatho mũno na nĩ ndamũtĩa nĩ tondũ wa kũnyenda na ũmũthĩ ndĩroka kũrĩ inyuĩ ningĩ na kĩhunjio kĩngĩ na ũmũthĩ ndĩrenda twambie ũhoro wa wendo wa mũsamaria kana samaritan love Na wendo wa Mũsamaria-rĩ, nĩgetha hote kũwarĩrĩria no nginya njarie ũhoro wa ngerekano ĩrĩa yaheanirwo nĩ Kristo, ngerekano ya Mũsamaria mwega. Nĩ njũĩ nĩ rũgano tũthomete mũno, na ũngĩenda kũruona no ũruonere thĩiniĩ wa Luka ikũmi, ũthome kuma tarĩki kuma twenty five ũthiĩ nginya thirty seven, rũgano rũu ruothe rwĩ ho. Na nĩ njũĩ nĩ tũrũiguĩte atĩ Mũsamaria ũyũ-rĩ, he mũndũ waumaga Jerusalem agĩthiĩ Jericho. akĩhũrwo nĩ mĩkora, akĩrutwo nguo ciake na agĩtigwo akomete barabara-inĩ arorete gũkua. Na gũgĩũka mũthĩnjĩri Ngai akĩona mũndũ ũcio na akĩgerera hanene akĩmũhĩtũka. Gũgĩũka Mũlawii akĩona mũndũ ũcio na akĩgerera hanene akĩmũhĩtũka. No gũgĩũka Mũsamaria mwega na Mũsamaria mwega agĩteithia mũndũ ũyũ. Na hau nĩho ngwenda twambĩrĩrie kũ explore wendo wa Mũsamaria ũyũ. Na nĩ njugĩte maũndũ ta matano marĩa ma demonstrate aga wendo ta ũyũ wa Mũsamaria na marĩa tũbatiĩ tũ demonstrate kũrĩ andũ arĩa othe tũikaranagia nao. Na ũndũ wa mbere wĩgainie na wendo wa Mũsamaria rĩ, nĩ atĩ nĩ wendo ũiguanagĩra tha. Kuuga nĩ ũiguanagĩra tha nĩ kuuga atĩa? Kiugo kĩa Ngai kĩu kiugĩte atĩrĩrĩ, wĩ hau ũngĩthoma, atĩ Mũsamaria ũyũ ona mũndũ ũyũ rĩ, Aamũiguĩrĩire tha. Nĩ ta kuuga atĩa? Mũlawii nĩ aahĩtũkĩire hau na akĩmuona, na mũthĩnjĩri-Ngai nĩ aahĩtũkĩire hau na akĩmuona. Nĩ auraga, ndarĩ na nguo, arorete gũkua. Hihi Mũlawii na mũthĩnjĩri-Ngai meciragia mũndũ ũyũ nĩ akuĩte na makĩhĩtũka, kana hihi nĩ maiguaga guoya, makona ta mateithia mũndũ ũyũ, ta mekũũmĩrĩrwo nĩ mĩkora nao mahũũrwo. In fact nĩ haroneka hihi nĩ handũ hoĩkaine harĩ dangerous. Na rĩu rĩ, Mũsamaria rĩ, akĩona onakorwo nĩ handũ haha nĩ dangerous, onakorwo handũ haha ndiũĩ nũ ũhũrire mũndũ ũyũ, na okorwo ndiũĩ mũndũ kana e muoyo rĩ, nĩ mũndũ, reke ndore kana e muoyo, reke ndĩmũteithie. Na kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ thĩiniĩ wa Akolosai ithatũ ikũmi na igĩrĩ, ta andũ arĩa maturĩtwo nĩ Ngai rĩ, nĩ twĩhumbei ũiguanĩri wa tha. Kwĩrwo wĩhumbe kĩndũ rĩ, nĩ kuga... gũikarage na kĩo ũiguanĩri wa tha. Mahinda mangĩ rĩ, nĩ tuonaga andũ mena maruo, no nĩ tũrenda hihi tweretherwo mũno nĩ ruo rũu marutĩte kũ, makinyire haha atĩa, nĩ kĩĩ gĩatũmire macagũre kũgerera gacĩra kau nĩ getha tũmaiguĩre tha. Na ndĩrauga atĩrĩrĩ, qualification kana kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga, kĩagĩrĩirwo gũtũma ũiguĩre mũndũ tha rĩ, nĩ gũkorwo nĩ araigua ruo. yani the only reason why you should be compassionate is because someone is hurting na angĩkorwo he mwa- andũ maiguĩrĩirwo tha kristo rĩ thĩinĩ wa ruka mũgwanja ikũmi na ithatũ rĩ aragio- yaragia ũhoro wa mũirĩ mũtumia warĩ na kana wa kũndũ gwetagwo naini na kristo nĩ kũhĩtũka ahĩtũkaga akĩona andũ makuĩte ithandũkũ na akĩigua kana gaka nĩ ka mũtumia wa ndigwa na ndarĩ kana kangĩ agĩkaigua akĩiguĩra mũtumia ũyũ tha agĩthiĩ akĩriũkia kana kau mũtumia ũyũ no ũkorwo na ndoĩ kristo mũtumia ũyũ ona no ũkorwo ndarĩ mũyahudi mũtumia ũyũ ona no gũkorwo ah, nda- nda- nda- ndahoete ũteithio kuma gwĩ kristo no kristo amuona rĩ akĩmũiguĩra tha tũkoragwo tũthiũngũkĩtwo nĩ andũ mena maruo tũkoragwo tũthiũngũkĩtwo nĩ andũ ma- magĩte andũ me- maragerera abuse andũ mena mathĩna maingĩ No hihi-rĩ, tugaga atĩrĩrĩ, o na nĩo meĩkire ũguo, o na hihi-rĩ, aregete gũthiĩ gwa CDF nĩkĩ, aregete gwĩka, you know, tũkonania maũndũ marĩa mabatiĩ gwĩka hĩndĩ ĩrĩa tũrabatara gũkorwo tũkĩmaiguĩra tha. Ndĩrauga atĩa? Mũndũ angĩkorwo ena ruo rwa mwĩrĩ, ruo rwa ngoro, ruo rwa meciria, ruo rwa anywhere, ithuĩ twĩna responsibility ya kũiguĩra mũndũ ũcio tha, tondũ ũiguanĩri wa tha nĩ ũ demonstrate two nginya nĩ Kristo. Na Akolosai ĩkauga ta andũ arĩa metĩtwo nĩ Kristo-rĩ, Nĩ twĩhumbei ũiguanĩru wa tha. Ũndũ wa kerĩ, Mũsamaria, wendo ũyũ wa Mũsamaria rĩ, nĩ wendo woyaga ikinya, kana takes action. Tondũ mũndũ ũyũ rĩ, ndaiguire tha tu na akĩhĩtũka. Aigua tha rĩ, athire agĩkuhĩrĩria mũndũ ũyũ, akĩrora akĩona e muoyo, akĩmuoha ironda na akĩmũitĩrĩria maguta na ndibei, nĩgetha ironda icio ihone. Hatirĩ handũ hauga atĩ mũndũ ũyũ arĩ ndagĩtarĩ, ona hatirĩ handũ hauga atĩ mũndũ ũyũ rĩ, Nĩ, nĩ, nĩ, nĩ wĩra ahetwo wa gũthiaga agĩteithagia andũ arĩa mena, ma, mahũrĩtwo kana mena maruo ma mwĩrĩ. Ona ndarĩ na ũgĩ wa kũigana. No hihi rĩ, rĩmwe nĩ tuonaga andũ a, mena maruo kana mahũrĩtwo, na tũkauga niĩ maũndũ mau ti mo thomeire ndigũtindanĩrĩra. Niĩ maũndũ mau rĩ, ndiũĩ kũmeka. Nĩ acarie ang'ania nĩo mangĩmũteithia. The fact atĩ mũndũ ũcio kana ũndũ ũcio nĩ ũkire, nĩ wa ũigua rĩ, kana wa wona rĩ, Ngai nĩ ara expect atĩ hena ũndũ ũngĩka. Na ũndũ ũcio nĩ ta kuuga atĩa? Kristũ rĩ, ndarĩ na hinya mũingĩ wa gũka gũkua mũtharaba-inĩ, no aihũrĩrĩrwo nĩ tha-rĩ, erutire we mwenyewe, akĩĩrutĩra agĩũka agĩkua mũtharaba-inĩ. Na ũngĩthoma thĩiniĩ wa Johana ithatũ ikũmi na ithathatũ nĩ tugaga ũguo mũno atĩ ta ũrĩa Kristũ endire kĩrĩndĩ akĩruta mũrũ wake wa mũmwe, ta ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ akĩruta mũrũ wake wa mũmwe, nĩgetha arĩa mamwĩtĩkĩtie matikanore, makagĩa na muoyo wa tene na tene. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, Kristo agĩũka gũkua mũtharaba-inĩ, ndoĩ nĩ tũgetĩkĩra gĩkuũ gĩake, na ndoĩ nĩ tũgetĩkĩra kũhonoka. No he did not care. Tondũ nĩ kũũra tuoraga rĩ, agĩũka atũhonokie, akĩĩrutĩra. Ndĩrenda kuuga atĩa? Harĩ andũ ũũĩ mena ũbataro ũteithio mũna. Na hihi ũteithio ũrĩa wĩ naguo no we mwenyewe. Wĩna responsibility ya kwĩruta we mwenyewe. Na ũngĩthoma thĩinĩ wa Johana wa mbere, First John three sixteen, Kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩ, na ũũ nĩguo tũmenyaga nĩ kũrĩ wendo. Tondũ Kristo nĩ atũkuĩrĩire rĩ, na ithuĩ tũrute mĩoyo itũ nĩ ũndũ wa andũ arĩa angĩ. Na kwoguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, Ngai nĩ ara expect, o na akorwo tũtirĩ na ũgĩ wa kũigana, tũtirĩ na waramu wa indo wa kũigana, nĩ ara expect ithuĩ twĩrute nĩgetha tũteithie andũ arĩa angĩ. Tũ take action. He mũndũ ũcio ũraura, he mũndũ ũcio ũraigua ruo, he mũndũ ũcio ũrahinyĩrĩrĩkĩra, we are supposed to show compassion and take action. Na ũndũ wa gatatũ nĩ atĩrĩrĩ, wendo wa Mũsamaria nĩ wĩnyihagia. Na ngeragia gwĩciria mũndũ ũyũ rĩ, Aikarĩire ndigiri yake harĩa igũrũ, agĩcuka kuma kwĩ ndigiri yake, agĩũka thĩ, agĩturia maru, agĩthikĩrĩria one kana mũndũ ũyũ e muoyo. Ũguo nĩ ta kuga atĩa? Nĩ ta ũkoretwo wĩ mũndũ wa mandaraka wĩ handũ igũrũ mũno, ũkagĩra mandaraka mau maku kĩene nĩgetha ũhonokie muoyo wa mũndũ. Ũgacuka, ũgaturia maru, ũgathikĩrĩria. Ona ndaugire nguo ciake nĩ ikũgĩa gĩko, ona ndaugire mũndũ ũcio ti wa mũhĩrĩga witũ. Ona ndaugire thirikari nĩ yagĩrĩirwo yũke ĩmũteithie. Okire na humility, kwĩnyihia kwarĩ kũnene. Akĩriganĩrwo atĩ arĩ mũndũ wa Madaraka, na akĩriganĩrwo nĩ mĩhang'o ĩrĩa arĩ nayo tondũ he kũrĩa athiaga. Akĩĩnyihia nĩgetha ahonokie muoyo wa mũndũ. Na ũguo nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ, ũngĩthoma Akorintho wa mbere ikũmi na ithatũ inya rĩ, yugaga love is not proud kana wendo ndũrĩ mwĩtĩo. Na mwĩtĩo nĩ kuuga atĩa? Hihi harĩa ũikaraga itũũra rĩrĩa ũikaraga rĩ, we nĩwe ũikarĩte wega? Kwanyu wĩra-inĩ we nĩwe wĩ mandaraka? Kana hihi kwanyu kanitha-inĩ rĩ, we wĩ mũndũ ũrĩa ũtĩĩkĩte mũno? No ũkaagera kĩene mandaraka mau ũheetwo ma gũkũ thĩ, ũgooka level ya mũndũ ũcio ũraigua ruo nĩgetha ũmũteithie. And Ngai nĩ endete hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ tũkwĩnyihia nĩ tondũ wa andũ arĩa angĩ. Na ũndũ ũcio ũngĩ wa Mũsamaria nĩ atĩrĩrĩ, atĩ wendo wa Mũsamaria nĩ ũrĩhaga thogora. Kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ akua mũndũ ũyũ amũtwara mũkawa-inĩ, arutire ndinari igĩrĩ akĩrĩha. Agĩcoka mũhuko akĩruta mbeca ciake. Na rĩrĩa ndĩraroraga mũno ndĩronire ndinari igĩrĩ rĩ, ciarĩ ta mũcara wa thikũ igĩrĩ. Akĩruta akĩrĩha, nĩgetha mũndũ ũyũ rĩ, arĩage na akanyua na arorerwo mũkawa-inĩ ũyũ. Kũrĩha thogora nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ, gũthiathiĩra mũndũ. Gwaku ũgathiathiĩra, wĩna ciana ithano, no ũgathiĩ thiĩre kana gaka ka ndigwa karatigirwo. Hihi wĩna ũkunderu wa mũgũnda, wĩna ĩka ĩmwe, no ũgatinia kĩea kĩnini ũkahe mũndũ ũcio ũtarĩ ha kũrĩma. Tondũ wendo ũrĩa Kristũ a demonstrate ĩre wa Mũsamaria rĩ, nĩ atĩ nĩ wĩnyihagia na nĩ ũrĩhaga thogora nĩ tondũ wa andũ arĩa angĩ. Mũndũ ũyũ ti mbeca arĩ nacio nyingĩ, in fact ona tũtiĩrĩtwo ũtonga wake waiganaga atĩa. No kuona atĩ mũndũ ũyũ arĩ naguo, na nĩ arahinyĩrĩrĩka, akĩamua atĩ mũndũ ũyũ nĩ ngũmũteithia, na ngũmũteithia ngũmũteithia na indo ciakwa na niĩ mwenyewe, akĩruta mbeca ciake akĩrĩha. Na example ĩrĩa nene biũ ya kũruta ya kũrĩha thogora nĩ Kristũ. Arĩhire thogora na thakame yake mũtharaba-inĩ. Na kĩrĩa gĩatũmire Kristũ akarĩha thogora ti tondũ nĩ nĩ ithuĩ nĩ tũgetĩkĩra kũhonoka kana twĩtĩkĩre ũthamaki wa tene na tene, Aarutaga nĩ getha tũtikanabatare ũthamaki wa tene na tene kana tũbatare kũhonoka twage njĩra. Imagine, arĩhaga in advance. Na rĩu ithuĩ tũrerwo atĩrĩrĩ, harĩ andũ arĩa tũikaranagia nao rĩ, nĩ tũrĩ na ah, responsibility ya kũrĩha thogora nĩ tondũ wao. Na kũrĩha thogora nĩ ta rĩrĩ, mũndũ ũcio gũtarĩ mũndũ ũngĩ ũramwenda rĩ, ũgetĩkĩra gwĩtanio nake ũgathiĩ kũmwenda arĩ we. Kũndũ kũu andũ maugĩte tũtingĩthiĩ tondũ matiũkaga gwitũ rĩ, wa- onawe ũkamua. Onakorwo itũũra rĩgima nĩ riugĩte rĩtigũthiĩ tondũ matiũkaga gwitũ rĩ, Niĩ nĩ ngũthiĩ tondũ nĩ andũ na mena ruo. And mahinda maingĩ Akristiano nĩ twendete atĩrĩrĩ, nĩ twendete njĩka na njĩka. Na nĩ ngwenda kuuga njĩka na njĩka iti apulayaga thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai. In fact Kristo oririe atĩrĩ, angĩkorwo ũgeithagio andũ arĩa makũgeithagia rĩ, kaĩ andũ arĩa matetĩkĩtie mekaga atĩa? Ithuĩ tũtiingĩraga ciama atĩ nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa tũgakorwo na bata andũ arĩa angĩ magatũteithia. Aca, tũingĩraga na tũgateithia andũ arĩa angĩ tondũ nĩ wega gwĩka ũguo. Na andũ arĩa magũteithagia rĩ, matigũteithagia atĩ tondũ wa ũrĩa wĩ mwega na ũrĩa ũtwaraga maruta, magũteithagia tondũ Ngai nĩ amathaga magũteithie. Na in fact hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo na bata rĩ, andũ arĩa magagũteithia ona ti arĩa mũrĩanagĩra, nĩ andũ arĩa magakorwo mathĩtwo nĩ Ngai gũgũteithia. Na nĩ ngwenda tũgĩe na... ũndũ ũcio wa kũrutagĩra Ngai wĩra tũkĩmenyaga atĩ nĩ Kristo tũrarutĩra. Tũtiraruta atĩ tondũ itũũra nĩ rĩkũnyamũka, tũraruta tondũ nĩ kwagĩrĩire twĩke ũguo. Na finally rĩ, kiugo wendo wa Mũsamaria rĩ, nĩ ũrĩhaga ona andũ mangĩrĩa makĩria. Tondũ Mũsamaria augire atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ rĩ, reke aikare gũkũ na angĩkarĩa akĩrie rĩ... Nĩ ngoka kũrĩha. Nĩ nyendete part ĩno mũno ya script ĩno tondũ kũrĩa makĩria nĩ kuuga atĩa? Kũrĩa makĩria nĩ kuuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ hĩndĩ ĩrĩa oyagwo tĩri-inĩ rĩ, atwarwo mũkawa-inĩ ona ndangĩahotire kũnyua ona maĩ. No ũrĩa arathiĩ akĩhonaga rĩ, nĩ aranyua maĩ, akambĩrĩria kũnyua cũrũ, aikaikara ũkaigua nĩ aranyua cũrũ rũcinĩ akarĩa thambutha thaa inya, na ranji akarĩa irio thaa ikũmi ũkaigua nĩ arĩire kĩndũ kĩngĩ tondũ nĩ arahona. And this ũguo nĩguo ngwenda kuuga. Andũ aingĩ arĩa twanateithia rĩ, nĩ makinyaga handũ makarĩa makĩria. Na kũrĩa makĩria nĩ kuuga atĩa? Nĩ wateithirie mũndũ agĩcoka agĩthiĩ agĩgũcambagia. Nĩ wateithirie mũndũ agĩcoka akiuga atĩ we wamũhũthagĩra ta ngombo. Nĩ wateithirie mũndũ agĩcoka agĩthiĩ akĩnyitana na thũ ciaku against you. Praise the Lord maũndũ ta mau mangĩkĩka. Tondũ nĩ kuuga atĩa? Mũndũ ũcio nĩ ahonire. Hĩndĩ ĩrĩa wamuoyaga thĩ ndangĩahotire gũkwarĩrĩra. Hĩndĩ ĩrĩa wamuoyaga thĩ ndangĩahotire kũnyitana na andũ arĩa me against you makwarĩrĩre. Na rĩu rĩ, kũrĩha makĩria nĩ kuuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ rĩ, nĩ atũmĩrĩte emotions ciaku makĩria, nĩ atũmĩrĩte mbeca ciaku makĩria, nĩ atũmĩrĩte rĩtwa rĩaku makĩria, he has overspent. Na kũ overspend nĩ kuuga atĩrĩrĩ, purpose yaku mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ ũcio, wĩra ũrĩa Ngai akũhete ũrute rĩ, Nĩ ũrarutire ũrahingia na nĩkĩo mũndũ ũcio arahota gwĩtwara tondũ rĩrĩa wamuoyaga thĩ ndahotaga gwĩtwara. Hĩndĩ ĩrĩa wamuoyaga thĩ rĩ, ndahotaga ona kũrĩa. Ũguo rĩ, cokagĩria Ngai ngatho hĩndĩ ĩrĩa wateithia mũndũ ahota kumagara atarahotaga kumagara, ahota gwĩtĩkĩrĩka ataretĩkĩrĩkaga, ahota kwaria na andũ atarahotaga kwaria na andũ tondũ nĩ kuonania purpose yaku, wĩra ũrĩa Ngai akũheire mũtũrĩre wa mũndũ ũcio rĩ, nĩ ũrutĩte. Na Kristo akinyia hau akiuga atĩrĩrĩ, thiĩ na wĩkage o ũguo. Na kwoguo nĩ ta kuuga atĩa? Thiĩi mũiguagĩre andũ tha, thiĩi mwĩnyihanagĩrie, thiĩi mũrĩhage thogora, thiĩi mũrĩhage thogora makĩria. Thirĩ ũrĩa twĩ naguo wa Kristo nĩ mũnene na tũtingĩhota kũmũrĩha. Ũguo rĩ, gũkĩrĩ ũguo rĩ, nĩ twagĩrĩirũo tũhane ta Mũsamaria, atĩ tũteithagie andũ o na tũtoĩ kana nĩ magatũteithia, tondũ ũguo nĩguo Kristo angĩenda. Nĩ ndamũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ wa kuona kĩhunjio gĩkĩ, na nĩ wega nĩ tondũ nĩ mũgũthiĩ na mũndũ etĩkĩre gũthikĩrĩria na kũ share na andũ arĩa angĩ, na twĩtĩkĩre kũrĩha thogora makĩria, tondũ Kristo nĩ atwĩtĩire atĩ mũndũ angĩkorwo nĩ araura, mũndũ angĩkorwo akomete gatagatĩ ga bara atarĩ na nguo, twĩna responsibility ona tũtamũĩ ya gũthiĩ kũmũteithia. Twĩna responsibility ona atarĩ memba wa kanitha witũ gũthiĩ kũmũteithia. Twĩna responsibility ona angĩkorwo ndokaga magongona mene gũthiĩ kũmũteithia.